no nginya hakĩmenyeke wega tondũ Ũmenywo nĩ ũhoro ũrĩkũ haha? rĩu ndũkuona rĩu aigĩte bibilia hau acoka akaiga kana gake hau One. akona kahĩĩ gake Na agathika mũtĩ. athika mbĩrĩra Ithe ndũrona ũrĩa rĩu kũrerwo. ndĩmona atũrĩte nyau Ĩni. Ngai mwathani Jehova. Na reke ngwĩre muona nũ ũyũ ũrathoma mathomo marĩa marathomaga ũrĩa. ĩnĩ ta rĩu nona rĩu Ithe haha ndũrona we nĩ amũthikĩte. nĩona mũthuri ũcio nĩ mũthuri ũrĩa wa nderu

Karabici mwana ahĩtũke kĩgeranio ĩ. Akĩona. Rĩu haha harauga atĩrĩrĩ, success ĩno ĩrauga atĩrĩrĩ, atĩ arawici mwana wake eh, ahĩtũke kĩgeranio eh. Eni.

Rĩu rĩu ũ- rĩu ũyũ nĩwe mũirĩtu ũcio ũrekaga maũndũ maya rĩu mũirĩtu nĩwe rĩu rĩu eh, eh, kanyamũ arekĩrĩte harĩa ritho-inĩ

Ah, ĩrĩ no akĩona haha nĩ mũgumo-inĩ wa thĩka Eni. harĩa harĩ gĩcuma kĩrĩa kĩohete mũgumo ũrĩa warathĩtwo nĩ mũgo wa kĩbirũ Eri, na rĩu hagagĩũka mũndũ ũguo ĩna tũtirakĩmenya atĩrĩrĩ mũndũ ũcio arendaga atĩa Wakĩona ĩyo nĩ mbĩrĩra ya mwana ataraugaga mwana wake atũrĩte arĩ nyau Mm. akĩona akĩona kanitha wao nĩ ũrĩkũ Yaani, akĩona nĩ arakire aragĩte bibilia yake haha ũguo akĩmĩiga hau, arauga rĩu nĩ ararutire igongona rĩake na mwana wake nĩ agĩtiga gũtuĩka nyau. Ĩni. Niĩ haha rĩtwa njĩtagwo Rose wa Ngũi kana cũcũ wa mũgumo nĩguo njũĩkaine itũra rĩrĩ tondũ nĩ niĩ na ngeraga mũgũnda ũyũ wa mũgumo wa Mau Mau. nĩ niĩ ndũrĩte haha, harokire mũtumia aroka mũthenya ũmwe aroima tukutuku araingĩra haha, arambĩrĩria gũthamara akiugaga mbu, agĩkayaga atĩ nĩ kũhoya arahoya, niĩ ndiatindanire tondũ andũ aingĩ nĩ magĩũkaga kũhoera handũ haha, agĩthiĩ nĩ ndaiguire nĩ atigire gĩtambaya kĩa white na kĩa yellow akĩigĩrĩra baibũ, mũthenya ũcio athiĩ mũthenya ũyũ wa ira ira rĩ, aroka akuĩte twana twĩrĩ na kamũhuko ararĩ nako,

Kuuma hau ambĩrĩria kuuga atĩ atĩ kũrĩa nĩ kĩa Rũboko nĩ kwahũrwo mbomu ĩgwĩtagwo Amerika. Rĩu mũndũ ũcio tũtirĩ tũramuona rĩngĩ na okĩte agekĩra gĩtambaya kĩa rendi hau na akaiga mbica na akaiga ndũ. Rĩu niĩ nĩ ndĩrakĩrĩrĩra mũno ndagakorwo nĩ kũgũrũka aragũrũka ĩ, ndakae gũikia ciana ici rũĩ kana kũũraga. Ndamũthaitha andũ aitũ, andũ a nyũmba mũtituĩrie ũhoro ũcio. akorwo mwĩ thirikari ĩrwagĩra mana kĩhoto rĩ mũtituĩranie na mũndũ ta ũcio ũrakorage ciana icio ũguo noguo ingĩmwĩra ndĩ cũcũ wa mau mau mũgumo-inĩ wa mũgo wa kĩbirũ thĩka harĩa ũthamaki warathĩirwo Ah, tukire hana maitå o rä ngä nä getha tå tarä rie karwana gaka wega ngwä hoka kå rä a thutha wake nä å rona twä må gumo-inä wa thä ka getha tå tarä rie å horo wa må tumia å cio rokä te haha tå tarä rie maitå ndagĩcokera o rĩngĩ ndamwĩra atĩrĩrĩ mũtumia ũcio arokĩte nĩ okĩte thikũ igĩrĩ haha no ira ara- aronekire thaa mũgwanja aroka ara- arauga aciarire nyau ara- na nĩ arathikire nyau aracoka aroya mwana wake e mũgima rĩu arathiĩ nake rĩu rĩ ta tũteithiai atĩrĩrĩ mwa- mũirĩtu ũcio tũkũmũteithia atĩa na tũkuga atĩa na mũ- tũgwĩka atĩa ta tũteithiei Na rĩu no ngũrie kiũria maitũ rĩ kũringana na ũngai rĩ ũndũ ũcio ũrawoya atĩa tondũ Ũhoro wa gũthika kĩndũ ũkauga atĩ waciarĩte mwana rĩ, eh, waciarĩte nyau anga ũgeka igongona rĩu atĩ nĩ ũrekire igongona hau harathianga atĩa? rĩu hau hatirathiĩ wega no nĩ hara- hau hathiaga ũru mũno tondũ ũngĩkenja irima atĩ wathika, wathika mũndũ hau no ũcokire woe kĩndũ kĩngĩ woe ta irigũ ũhande ho na nĩgetha i- o gũtuĩke nĩ wathika no rĩu rĩ wathika wauga wathika nyau wathika nyau wakua mwana waku e mũgima Thayo thayo. kufanya huduma ya kuosha meno, kubadilisha meno yenye imeharibiwa na maji. Tunatumia mixture of ingredients herbal treat